היינט האבן מיר דעם כבוד נאכאמאל צו ברענגען אונזער אינטערוויו מיט פראפעסאר דוד ראסקיס. לעצטע וואך האבן מיר געהאט דעם ערשטן טייל פון אינטערוויו, און די וואך וועלן מיר הערן דעם צווייטן טייל. דאקטאר ראסקיס איז פראפעסאר פון אידישער ליטעראטור און קולטור אין אידישן טעאלאגישן סעמינאר, זינט צוויי טויזנט דרײַצן האט ער אויך געדינט ווי א פראפעסאר אין אידישע לימודים ביים העברעאישן אוניווערסיטעט אין ירושלים. דאקטאר ראסקיס האט מען ערוועלט צום אמעריקען אקעדעמי אוו ארטס ענד סייענסעס אין יאר צוויי טויזנט צוועלף. ראסקיס האט ארויסגעגעבן נײַן ביכער, אריינגערעכנט אידישלענד'ס אין צוויי טויזנט אַכט, א פערזענליכע און משפחה זכרונות. דאקטאר ראסקיס האט געקראגן זיין דאקטאראט פון ברענדייס אוניווערסיטעט אין יאר נײַנצן הונדערט פֿינף און זיבעציק. ער איז געווען א פריער מיטגליד פון חברת שלום אין סאמערוויל, און איז געווען מיטגרינדער פון יוגנטרוף, אן ארגאניזאציע פון אידיש-רעדנדיקע יונגעלייט. מיר וועלן אנהייבן מיט א נייעס באריכט פון קול ישראל אין ירושלים איבערגעגעבן פון אברהם זאקס האט הנאה.

קול ישראל פון ירושלים שלום אייך אלע אונזערע צוהערער האט זיי אין די נייעס פון טאג געליינט פון אברהם זאקס דער פארזיצער פון פאלעסטינער אינסטאנץ אבו מאזען זאגט אז ער איז זיכער אז די קאלאניעס וועלן פארטיקלט ווערן פארטילגט ווערן און די פאלעסטינער וועלן דערהאבן א זעלבסטשטענדיג שטאט ס'פאדערט זיך ניט מער ווי נאך געדולד האט ער דערקלערט א פארעדע צו דער גענעראל פארזאמלונג פון דער פי על או, די ארגאניזאציע פאר באפרייען פאלעסטין. אבו מאזען האט צוגעזאגט אז די פאלעסטינער וועלן אויף אייביג בלייבן דא אין לאנד, און דאס וואס איז פאסירט אין אַכט און פֿערציק יאר וועט ווידער ניט פארקומען. אבו מאזען האט געזאגט אז ער איז שטאלץ מיטן אסלא אפמאך וואס האט דערמעגליכט דעם אומקער פון דער פאלעסטינער פירערשאפט צום היימלאנד

מושטירן ביים שווארצן ים. די מושטירן איז פלאנירט אויף מארגן און איבערמארגן. אסאד כוחות זעצן פאר צו באזיגן ביי די שלאכטן אין דער שטאט חאלעב. דאס סירישע מיליטער האט מיטגעטיילט אז מען האט שוין איינגענומען ס'רוב געגנטן אין דרום שטאט. א סירישע מענטשן-רעכט ארגאניזאציע האט אבער איבערגעגעבן אז די אויפשטענדלער באהערשן נאך אלץ טיילן פון דעם דאזיגן קווארטאל. די אפשטעלנדע ארגאניזירונגען האבן מיטאג צייט דערקלערט אז זיי ווילן ווייטער פירן מלחמה ביים מזרח שטאט און נישט צוריקציען זיך פון זייערע שטעלונגען. די מיליטערישע קרעפטן פון אסאד רעזשים פרואוון שוין עטליכע טעג איינעמען גאנץ חאלעב און ענדיגן די אפעראציע איידער דעם אנהייב פון דאנאלד טראמפ'ס פרעזידענטליכע קאדענץ אין יאנואר, אזוי האט מיטגעטיילט אן אויך ענקער פאקטאר אין דער רוסישער ארמיי. די ליסטע קאנדידאטן אויף אויסערן מיניסטער ביי דער צוקונפטיגער אדמיניסטראציע פונעם אויסדערוויילטן אמעריקאנער פרעזידענט דאנאלד טראמפ באשטייט אצינדער פון נאר פיר מענטשן, מיט ראמני, דער געוועזענער רעפובליקאנער פרעזידענט קאנדידאט מיט פיר יאר צוריק, רודי דזשוליאני, דער געוועזענער בירגערמייסטער פון ניו יארק, דעיוויד פעטראוס וואס האט געדינט אלס דער שעף פון דער סי איי עי און דער סענאטאר באב קורקער, אזוי האבן איבערגעגעבן טראמפ'ס פרעסע סעקרעטאר. די אנטשיידונג וועט אנגענומען ווערן אינגיכן, האט דער פרעסע סעקרעטאר צוגעגעבן. די בריטאניער פרעמיער מיניסטערין טערעזא מעי האט געשמועסט מיט'ן אויסדערוואלטן פרעזידענט דאנאלד טראמפ נעכטן, און מיט אים באטראכט רעגיאנאלע פראגן, איבערהויפט די נאטא בונד

וועלן גייען רעגנס אין צפון לאנד באלייט מיט דונער שטורעמען. מארגן וועט זיין קעלטער ווי געווענליך דעם סעזאן, ס'וועט גייען א רעגן אויך אין צענטראל לאנד און ס'וועלן בלאזן שארפע ווינטן. ס'וועלן עווענטועל פארקומען אויך פארפלייצונגען. ביינאכט וועט גייען א שניי אויפן בארג חרמון. די העכסטע טעמפעראטורן זענען פאראויסגעזעהן מארגן מיטאג צייט אין ירושלים ביז זעכצן גראד, תל אביב נײַנצן, חיפה אַכצן, צפת צען, באר שבע איין און צוואַנציק, און אין אילת ביז דרײַ און צוואַנציק גראד מארגן מיטאג צייט. דאס איז געווען דער טעגליכער באריכט פון דער אידישער עדיציע פון קול ישראל.

פראפעסאר פון אידישער ליטעראטור און קולטור, ער האט אנגעשריבן אנ'שיעור ביכער וועגן דעם, און איך וויל אביסל וויסן וועגן אייער צוגאנג, און איך ווייס אז איר האט געלערנט סיי אמעריקאנער סטודענטן, מערסטנס אידן מיין איך, און ישראל'דיגע סטודענטן, מערסטנס אידן, אוואדע. איז דא אן אונטערשיד מיט אייער צוגאנג אדער זעט איר אן אונטערשיד צווישן די צוויי מינים סטודענטן? מיין קאריערע האט זיך אנגעהויבן פאקטיש אין באסטאן ווען איך בין אוועקגעפארן פונדערהיים, מיט דעם האט זיך עס אלס ווייל איך בין אויסגעוואקסן אין אזא כישוף קרייז,

זייער אידישקייט און אנטלויפן פון זייער אידישקייט, דאס איז פאר מיר געווען ממש א גרויסע איבעראשונג, און דאס איז געווען דער ערשטער פארמעסט, אין ערשטן חודש ווען איך בין אנגעקומען אין בראנדייס האב איך אויפגעהאנגען שילדן איבערן קאמפוס אז איך וויל אנהייבן א קורס פון אידיש, און איך האב אנגעהויבן לערנען אידיש ווי אין שייכות מיט הילל, דאס איז געווען דער אנהייב פון מיין לערעריי איז געווען צו זיבעצן יאר און איך האב עס ממשיך געווען אלע יארן וואס איך בין געווען אין ברענדייס, און דעמאלט האט זיך צוביסלעך אנטוויקלט דער געדאנק אז.

מיר זענען געווען א גרויסע גרופע סטודענטן, מער ווי דרײַ הונדערט סטודענטן, אינצווישן איז אויסגעבראכן די זעקס טאגיקעל מלחמה, איך האב געוואלט באלד אוועק פארן און זיין א פרייוויליגער אין ישראל, אבער די עלטערן וואס זיי האבן שוין איבערגעלעבט צוויי מלחמות האבן געזאגט הער זיך איין דו האסט נישט וואס צו טון און ביסט צו יונג און. דאס זיי דארפן דיך נישט האבן, ווארט צו וועסטו זען וואס וועט זיין, און זיי זענען פארשטייט זיך געווען גערעכט, מיר זענען שוין אנגעקומען נאך נאך דער גרויס נאכן גרויסן נצחון, אבער ישראל איז געווען פאר מיר א גרויסער שאק, פון איין זייט א אידיש לאנד, ממש א אידיש לאנד, וואו אלע זענען אידן, די ארבעטערס זענען אידן, די פאסט טרעגערס זענען אידן, די גנבים זענען אידן, אלע אידן, אָ, אָבער מיט ייִדיש שעמט מען זיך. מיט ייִדיש שעמט מען זיך איז צוויי זאַכן. קודם-כּל, איך האָב באַשלאָסן בײַ זיך, אַז איך וויל זיך באַקענען מיט וועמען איך קען נאָר פֿון ייִדישע שרײַבערס, פריער מיט די מענטשן וואס די מאמע האט מיר דערציילט וועגן זיי וואס זיי האבן נאך געלעבט, די לעגענדע, די לעגענדארע געשטאלטן פון ווילנע, און דעמאלט און פון דעם אן איך האב איך בין געווארן א בן בית ביי לייב ראכמאן וואס ער האט אויכעט געפירט א ליטערארישן סאלאן בייטאג און ביינאכט טאג איין טאג אויס, דורך אים האב איך זיך באקענט מיט זייער אסאך שרייבערס, אבער איך האב פארשטאנען אז מיטן ענין אידיש אין ישראל איז נישט אזוי פשוט, און מען דארף ארבעטן זייער פלייסיג כדי בייצוקומען די די פראפאגאנדע קעגן אידיש און דאס אומוויסן. וואס איז זייער טעאריע וועגן דעם מאדנעם צוגאנג צו אידיש אין ישראל? פון זינט דעמאלט האט זיך אלץ געביטן. איצט פארשטיי איך אז דער אזויגערופענער ריב הלשונות, די שפראכן קאמף, האט געמוזט זיין ווייל דאס איז געווען א ניי פאלק וואס איז זיך צוזאמען געקומען א קיבוץ גליות פון איבער ממש איבער דער גאנצער וועלט און זיי האבן געמוזט איינפלאנצן העברעיש ווי די לאנד שפראך נו, ס'איז געווען זייער עקסטרעם, זיי האבן נישט געדארפט אסר'ן דעם אידישן טעאטער, דאס איז געווען א נארישקייט, זיי האבן געמעגט רואיג לאזן אידישע אקטיארן שפילן אויף אידיש, ס'וואלט גארנישט געשאדט.

און די גרעניצן פון דער וועלט זענען אפן, מען קען אוועקפארן, און מען פארט אוועק, און מען איז די וואס בלייבן פילן אז זיי דארפן פארשטיין, ס'איז אן עקזיסטענציעלער ענין, ס'איז נישט קיין פראגע פון נישט נאר פיזיש פארטיידיגן דאס לאנד, נאר מען דארף אליין פארשטיין צוליב וואס בלייבן מיר דארט, צוליב וואס זענען מיר גרייט אלץ מקריב צו זיין, אלע, מיין איך, זוכן איצטער אן אנהאלט, א גייסטיגן היסטארישן אנהאלט, א א פארוואס. און אידיש איז א טייל פונעם פארוואס. פארוואס מיר זענען דא, פארוואס מיר דארפן אן אייגן לאנד, וואס הייסט אן אייגענע נאציאנאלע קולטור, וואס איז נישט נאר אויף איין שפראך, נאר אויף פארשידענע שפראכן, איז א.

זיי פארשטייען דאס דאך נישט, ס'איז פאר זיי אז ס'איז מ'מוז, זיי פארשטייען נישט פון וואנען די פיס וואקסן, פארוואס זאל מען קעמפן קעגן אידיש, וואס פאר א קאמף בכלל איז, די סטודענטן וואס איך לערן קומען מיט אן אפענעם מח, ס'איז פאר זיי אלץ אינטערעסאנט, אלץ טשיקאווע. און אז זיי פארשטייען ווי ווייט אידיש איז געקניפט און געבונדן מיט העברעאיש און מיט אפילו מיט דער ישראל קולטור איז פאר זיי זייער אינטערעסאנט עס איז אזוי ווי זיי וואלטן אנטפלעקט זיך אליין איז דער פארמעסט אין ישראל איז אן אנדערער ווייל אידיש איז פאקטיש א טייל פון זייער נאציאנאלער קולטור. אין בן גוריון אוניווערסיטעט האב איך געלערנט א קורס וועגן שלום עליכם אויף עברית, און איך לערן א העלפט פון די קורסן וואס איך לערן היינט זענען אויף העברעאיש און ניט אויף, איך לערן אי אויף אידיש און אי אויף העברעאיש, די ביז גראדואירטע קורסן אויף העברעאיש. אין בן גוריון האב איך געלערנט אזא אן איבערבליק קורס וועגן שלום עליכם וואס יעדער סטודענט וואס האט געדארפט דעקן קורסן אין הומאניסטיק האט געקענט אויסקלייבן דעם קורס וועגן שלום עליכם. איך האב געלערנט סטודענטן כל המינים, אמת'ע סברות. האב איך געזאגט אז צוליב דעם אליין איז געווען כדאי צו האבן א אידישע מדינה וואו מען קען דעקן די קורסן אין הומאניסטיק דורך א קורס וועגן שלום עליכם. אזוי וואלט געדארפט זיין איבער דער גאנצער וועלט. שלום עליכם איז דאך א וועלט שרייבער, אבער נאר אין מדינת ישראל האט געקענט זיך שאפן אזא מין מעגליכקייט, וואס א קורס וועגן שלום עליכם האט געדינט ווי א קורס אין הומאניסטישע לימודים פארן גאנצן אוניווערסיטעט.
פילט איר אמאל אז איר לערנט די ישראל'דיגע וועגן זייער אייגענע געשיכטע?
אוואדע, געוויס. און איך וועל זאגן נאך א זאך, די איראניע פון, לאמער זאגן פון א שלום עליכם, די איראניע פון זיין א גלות איד, איצטער איז עס אסאך פארשטענדליכער וואס עס איז א שלעמאזל און א שלעמיאל. אויף העברעיש הייסט עס א לוזער, דאס איז א העברעיש ווארט, א לוזער איז א גוט העברעיש ווארט. די דער הומאר פון זיין א מיעוט, ישראל איז א מיעוט לאנד, צווישן איז א שטיף קינד אין דער וועלט, אזוי אז די פראבלעמאטיק פון דער אידישער ליטעראטור און קולטור איז צום באדויערן געווארן אסאך היימישער.
און נו, וואס איז אנדערש וועגן לערנען אמעריקאנער סטודענטן? אין אמעריקע דארף מען זוכן אן אנדער.

און דאס איז אן אפהיל סטראגעל, דאס הייסט דער מאטריאל איז דא און עס וואקסט כסדר און מען זעצט דאס איבער, וואס איז דער אבער דער פארמעסט? אמעריקע איז אן איינשפראכיגע קולטור, און גיי שריי חי וקיים און פרוביר איינרעדן אן אלגעמיינעם עולם אז איינע פון די גרעסטע אמעריקאנער פאעטן האט געהייסן משה לייב האלפערן און דער צווייטער האט געהייסן יעקב גלאטשטיין און עס זענען געווען גרויסע פרויען פאעטן. עס איז א קו געפלויגן איבער א דאך. עס איז זייער דאס איז דעם קאמף האבן מיר נאך נישט געוואונען. איך הייב אן מיט אייגענע סטודענטן, איך לערן נאר אין אידישע אינסטיטוציעס, איך לערן מערסטנטייל אידן, און אפילו איין אפילו דאס איז שווער צו ערקלערן אן אמעריקאנער סטודענט פארוואס מען האט געשריבן אויף אידיש, פארוואס האט מען געדארפט א אידישן טעאטער, פארוואס האבן פאעטן געשריבן פאעזיע, און דווקא מאדערניסטישע פאעזיע.

וואס איז איצטער לויט אייער מיינונג די פאליטיק אין פארשידענע אוניווערסיטעטן צווישן מאדערן העברעיש, ישראל קולטור, ישראל ליטעראטור, און אידיש ליטעראטור און אידיש מזרח אייראפעאישע געשיכטע איז דא א פארמעסט? איז דא אמאל א פראבלעמאטיק וועגן דעם? אידיש איז מער א פאליטיש קארעקט איידער די ישראל'דיגע ליטעראטור, און דאס איז זייער טראגיש וואס אלס איז געווארן אזוי פאליטיזירט אזוי אז ס'איז גרינגער צו לערנען וועגן אידיש ווייל דאס האט צו טון מיט גלות און מיט ס'איז בכלל מיטן עבר מיטן חורבן. יא, דאס זענען אלץ זאכן וואס מען מעג וועגן דעם רעדן אפן. רעדן אפן וועגן מדינת ישראל און וועגן דער ישראל קולטור ווי א זעלבסשטענדיגע זאך איז איצטער געווארן זייער קאמפליצירט.
טאקע, איך וואלט, איך האב געהאט דעם איינדרוק אז אסאך אקאדעמיקער זענען מענטשן אין מיין עלטער און אייער עלטער וואס זענען געוואקסן אין די אלטע גוטע צייטן ווען מען האט דעפראמירט אידיש און מען האט חוזק געמאכט פון אידיש און עס בלייבט נאך אביסל אין דער אקאדעמיע. יעס איז אז אידיש איז קאמיש. יא אז מען זאגט עפעס אויף אידיש צולאכט מען זיך. גוט איז אויף דעם קען מען אויכעט בויען. קען מען בויען א אינטערעסאנטן קורס וועגן אידישן הומאר. אדרבה, איר מיינט אז אידיש איז קאמיש? גוט, לאמיר זען פון וואנען עס וואקסן די פיס. איך גלייב נישט איצטער אז ס'איז דא א, ס'איז געבליבן א א פאראורטייל קעגן אידיש גופא. ניין, ס'איז געווארן א טייל פון דער אמעריקאנער קולטור. און יא, אדרבה, פארוואס נישט? איך זע נישט אז עס זענען, זענען, עס איז דא עפעס א אידעאלאגישער א וואנט, א מכשול קעגן, איך האב פערזענליך עס קיינמאל נישט אנגעטראפן.
This is WUNR Brookline. איצט וויל איך אריין גיין אין אביסל אין אייער געשיכטע. קודם כל וויל איך אריין גיין אין אונזער געשיכטע געמיינזאם. איר האט מספיד געווען דזשענעט האדע וואס איז לעצטנס נפטר געווארן און זי איז געווען מיין ערשטע אידישע לערערין. יא טאקע, דאס האב איך נישט געוואוסט.
ווי קענט איר אביסל איר באשרייבן פארן עולם? מיר האבן געהערט צו דעם צום זעלבן דור וואס האבן אנגעהויבן לערנען אקאדעמיש אידישע געשיכ ליטעראטור אין די שפעט זעכציגער אנהייב זיבעציגער יארן, נאכדעם ווי אוריאל וויינרייך איז געשטארבן האט זיך דער פעלד פון אידיש האט געמוזט אנהייבן פון דאס ניי. דאס איז געווען אין ארום קאלאמביע אין די זיבעציגער? יא, כל זמן אוריאל וויינרייך האט געלעבט איז קאלאמביע געווען דער אדרעס, און די הויפט דיסציפלין וואס שייך אידיש איז געווען לינגוויסטיק, און דאס האט זיך אלץ געביטן נאך זיין טויט. לינגוויסטיק ווי א תחום איז כמעט נעלם געווארן, מען האט אפילו געשלאסן די אפטיילונג פון לינגוויסטיק אין קאלאמביע און אויך אין אנדערע אוניווערסיטעטן, און דער אינטערעס צו אידיש איז אריבער אין ריכטונג פון ליטעראטור.

סאמע לעצטער סטודענט איז דזשענעט האט זיך געלערנט ביי מיראנען און געשריבן דעם דאקטאראט אונטער זיין השגחה. איך האב גענדיגט אין ברענדייס אוניווערזיטעט אבער איך האלט זיך פאר מיראן'ס א תלמיד כאטש איך האב פארמעל קיינמאל נישט געלערנט ביי אים. און דעמאלט האט זיך אנגעהויבן דער מאקס וויינרייך צענטער אין ייווא וואס איז דאס געווען? א דאנק דעם צענטער האט מען געבראכט גאסט לעקטארן ווי בנימין חרשובסקי הרשב, ווי רות ווייס, ווי חנה שמערוק, איז מיר האבן געלערנט צוזאמען מיט דזשענעט אין די אזעלכע די קורסן וואס מען האט ארגאניזירט אין מאקס וויינרייך צענטער, און איך דערמאן זיך איין קורס זייער, דאס איז מיר געבליבן אין זיכרון, זי האט געהאלטן א לעקציע אין שמערוק'ס א קורס וועגן היינריך היינע, און וועגן די איבערזעצונגען פון היינע'ן אויף אידיש, דאכט זיך פון משה לייב האלפערן, צו וועגן נאדיר, היינע איז דאך געווען זייער פאפולער אין דער אידישער פאעזיע און ליד קולטור בפרט אין אמעריקע, און שמערוק איז געווען אזוי נספויל, אזוי אויסער זיך, און ער איז געווען זייער א שווערער פאסאזשיר, אז ער זאל ווערן פול מיט התלהבות וועגן א סטודענט איז עס, איך האב נישט זוכה געווען, לאמיר זאגן עס זייער איידל, צו אזא מין אפרוף ווי דזשענעט. איז דזשענעט איז געווען האט איז געווען א מומחה אויך אין דייטש און זי איז געקומען צו אידיש דורך דייטש איז דאס געווען הער סטראטעגיק עדווענטעדזש יא און זי איז געווען אזא קליינע ווער האט זיך געקענט ריכטן אזא אזא קליין וואס וואס זי איז געווען בכח צו טון ווי א פרוי. און ווי א אמת'ער וואס איז געקומען נישט פון אינעווייניג נאר פון דרויסן. דאס האט געפאדערט אן א שיעור קוראזש און מוט, אזוי אז זי איז געווען א קעמפערין פון אנהייב אן. א דאנק. כבוד איר אנדענק. און איך בין יארן לאנג א מיטגליד פון יוגנטרוף, און איר זייט געווען דארט אין סאמע אנהייב, קענט איר אביסל באשרייבן דעם אנהייב פון יוגנטרוף? דער אנהייב איז זייער א פשוט'ער, ס'איז דער.

רעדן אידיש האריזאנטאל מיט מענטשן פונעם זעלבן עלטער פון אונזער דור, און אז מען זאל קענען אפילו חלומ'ען וועגן אויסלעבן זיך היינט אויף דער דאזיגער שפראך, דאס איז געווען ממש א אונזער אליעזר בן יהודה מאמענט. און. איך מיין אז ביזן היינטיגן טאג איז דאס געווען דער גרעסטער און בלייביגסטער אויפטו. אנגעהויבן האט זיך עס, ס'איז געווען מאדנע, געקינצלט, שווער, אביסל קאמיש, אבער מיר האבן זיך צוגעוואוינט און עס זענען דא מענטשן און די צאל געהאלטן אין איין וואקסן, מיט וועמען מיר רעדן צווישן זיך נאר אויף אידיש, דאס איז אונזער נאטירליכע שפראך, און דאס האט אויכעט געהאט א זייער א גרויסע השפעה אויף אונזער לערעריי, ווייל ווען איך וואלט זיך נישט געהאט צוגעוואוינט צו רעדן. יידיש וואלט איך נישט געקענט פירן קלאסן אויף יידיש, האלטן לעקציעס אויף יידיש, שרייבן פארש ארבעטן אויף יידיש, ס'וואלט בלויז געווען א לייען שפראך. מיר האבן דעמאלט נישט געטראכט וועגן קאריערע אויף יידיש, מיר האבן געטראכט אידעאלאגיש

האט די ווייטערדיגע השפעה איז געווען זייער א גרויסע, וואס מיר האבן געקענט זיך שטעלן פאר א קלאס און רעדן אויף דער דאזיגער שפראך, און די סטודענטן האבן זיך אונטערגעהערט ווי די לערערס רעדן צווישן זיך אויף דער דאזיגער שפראך. וואס ווייסן זיי? זיי מיינען, אה, נו, אז אונזערע לערערס רעדן אויף אידיש, מעגן מיר זיך אויכעט אויסלערנען צו רעדן די שפראך. אבער דאס איז געווען אן אידעאלאגישער באשלוס, דאס איז געווען אונזער ציוניזם, קען מען זאגן, אונזער אידיש-ציוניזם, אז מיר וועלן שאפן, ווי זאגן די ישראלים, פאקטס אן די גראונד, מיר וועלן שאפן אונזער אייגן במקום רעאליטעט, און זאל, און די סטודענטן וועלן מיינען אז דאס איז די איינציגע רעאליטעט.
און ווער זענען געווען די מענטשן צווישן די גרינדער? נו, דאס זענען, מיר זענען דעמאלט אלע געווען פון אידיש רעדנדיגע היימען. איז נעמי פראווער, למשל, איז געקומען פון א פויליציניסטישע פארבאנד, פונקט ווי איך. די הויפט גרופע אין ניו יארק איז געווען די בענד ברידזשיווקע,

אזוי אז גאר קליינע קינדער האבן אנגעהויבן שוין נאך יונגער פאר אונז, און ווען זיי האבן גראדואירט פון ענגע בענגער זענען זיי געווארן יוגנט רופאיסטן. די ערשטע גרופע איז אויך געווען אסאך בונדיסטן, מיר פלעגן זיך טרעפן אין קעמפ המשך. גאבי טרונק איז געווען א פארברענטער בונדיסט אין יענער צייט, אליע פאלעווסקי, און פון די לינקע קרייזן איז געווען יוג'ין אורנשטיין. אזוי אז ווען מיר האבן געזאגט אז יוגנטרוף איז איבערפארטייאיש איז דאס נישט געווען סתם גערעדט, ווייל מיר זענען געווען פאקטיש דער לעצטער דור, וואס איז אויסגעוואקסן אין פארטייען, אין אידיש רעדנדיגע פארטייען, וואו עס איז נאך געווען חילוקי דעות צווישן פארליציניסטן און השומר הצעיר, און לינקע און בונדיסטן, און מען האט זיך גאנץ גוט, יא. עס איז געווען מולטי פארטייען. יא, אבער יוגנטרוף איז געשטאנען איבער דעם. און איז ממש געווען איבערפארטייאיש, ס'האט פאראייניגט אונז אלעמען. היינט זעט עס אויס ווי אלטע געשיכטע, אבער פאר אונז האט עס נאך געהאט א באדייט.
גוט, איז צום לעצטנס וויל איך ביי אייך בעטן אביסל געשיכטע וועגן עפעס וואס האט נישט פאקטיש צופיל צו טון מיט אידיש, און דאס איז דער סאמערווילער חברה און חברה באוועגונג. ס'האט אסאך צו טון מיט אידיש. איר האט א גרויסן טעות. ווייל דער חברה, די חברה, איז געווען א נעא-חסידישע קאמונע. דער חסידיזם האט דא געשפילט זייער א גרויסע ראלע, און מיר האבן געוואלט זיך איבער בויען אין גייסט פון חסידות, און בפרט פון ברסלב'ער חסידים, אזוי אז אידיש האט דא געשפילט זייער א גרויסע ראלע. גוט, א דאנק פארן מיר אויסבעסערן. איז גיב אביסל דעם קאנטעקסט אין וועלכע יארן מיר רעדן וועגן דער געשיכטע.

זומער נײַנצן נײַן און זעכציק, ווען די צאל מיטגלידער האט זיך פארטאפלט, פון צוועלף אויף צוויי און פֿערציק, און מיר האבן געקויפט אן אייגענעם בנין, הונדערט דרײַצן קאלעדזש עוועניו, וואס דער בנין שטייט ביזן היינטיגן טאג, און די שילד וואס די קעראמישע שילד פון ירושלים האב איך אליין געבראכט פון די ארמענער וואס מאכן קעראמיק, און עס שטייט אויף העברעיש אותיות ק ק קהילה קדושה חבורת שלום. איך האב אין איך בין געווען א תלמיד אבער אויך א לערער. איך האב אנגעהויבן באלד ביים אנהייב לערנען מיין ערשטן קורס אין אידישער ליטעראטור אויף ענגליש. און איך האב אויך אויך אנגעפירט מיט א אידיש קלאס, כ'האב געהאט א דריי אדער פיר סטודענטן, דזשאול ראזענבערג און מייק סווירסקי, נאך א צאל חסידים וואס האבן געוואלט זיך לערנען אידיש, אבער דער עיקר איז פאר מיר געווען וואס איך האב אנגעהויבן דאס ערשטע מאל לערנען אן אקאדעמישן

אממ. ביי אייך איז געווען עפעס א באנייטע צוגאנג צו רעליגיע, ווייל איר זייט געוואקסן מער ווייניגער אן רעליגיע, איא?
אזוי צו זאגן, א אידיש אידיש וועלטליכקייט איז נישט געווען אנטי רעליגיעז, ס'איז געווען דורך און דורך זייער טיף איינגעווארצלט אין אידישן לעבנסשטייגער און אידישער סימבאליק, אבער צו הלכה האט עס נישט געהאט קיין שום שייכות, מיין מאמע פלעגט זאגן וואס ס'איז טרייף איז נישט וואס מ'שטעקט אריין אין מויל נאר דאס וואס גייט ארויס פון מויל, יא טרייפענע געדאנקען דאס איז טרייף נישט וואס מען עסט. יא, איז איך בין געווארן א פרום און מער און איך אנגעהויבן ווערן א שומר שבת און אין דער חבורה, אבער אלס צוביסלעך און זייער איבערקלייבעריש, איט וואזענט א פעקעדזש דיעל, וואס מען איז פון איין טאג אויפן אנדערן געווארן א בעל תשובה, קיינער איז דאן נישט געווארן קיין בעל תשובה, ס'איז געווען א דיאלעקטישער פראצעס. פאר מיר אבער, דאס וואס איך האב זיך אויסגעלערנט איז צו דאווענען, דאווענען איז געווארן א צענטראלער טייל פון מיין וועזן פון מיין לעבן, איך האב אפילו געשאפן פאר דעם א ווארט, איך בין געווארן א הומו דאווענעס אין דער חבורה, א הומו דאווענעס. פאר וואס?
הומו איז, דאס איז, ס'איז א, ס'איז א שפאס, ס'איז א דאווענדיגער מענטש, יא. און דאס וואלט זיך נישט געהאט זיך אויסגעלערנט ערגעץ אנדערש, ווייל אלס איז געווען זייער עקספערימענטאל און זייער עקלעקטיש. איז א,
קוקנדיג צוריק, וויפיל יארן, מער ווי פערציג יאר? כמעט פופציג יאר.
דער סטעריאטיפ איז געווען דאווענען זיצן אויפן דיל אדער זיצן אויף א קישעלעך, האט דאס געהאט צו טון מיט דעם סוקסעס אדער עפעס אנדערש? נו, אז איך זאג עקלעקטיש מיין איך בפועל ממש, מען האט גענומען דער מוסטער פון א רעליגיעזן מענטש און פון א רעליגיעזן לעבן איז געווען אויף זייער פארשיידנמיניג חסידות איז געווען איין טייל ניגונים, דער רענעסאנס פון ניגונים האט זיך דעמאלט אנגעהויבן, די ערשטע דיסקן פון חסידישע מוזיק האבן זיך דעמאלט באוויזן, מיר האבן באלד איבערגענומען ניגונים אנשטאט נוסח, א ניגון איז ווערט הונדערט נוסח'ס קען מען זאגן. דאס צופאסן ניגונים צו פארשידענע טיילן פונעם דאווענען, דאס איז אלס האט זיך אנגעהויבן דארטן, אבער דאס זיצן אויף דער ערד איז געווען פון אשרם, און שטיל שווייגן און מעדיטאציע איז אויכעט געווען פון מזרח'דיגע רעליגיעס, און מענטשן זענען אבילה געווען אין מאנאסטירן וואו מען האט געשוויגן א גאנצן מעת לעת. ס'הייסט מען האט גענומען פון דאנען און פון דארטן, און מען האט פרובירט שאפן א נייעם סינטעז. מכל מלמדי השכלתי, פון אומעטום האט מען גענומען און געשעפט אינספיראציע.

פונקט ווי מיינע טאטע מאמע האבן געהאט טשיפס ברידער ווען זיי זענען אנטלאפן פון אייראפע, די מענטשן וועמען זיי האבן געטראפן אויף דער שיף ווען זיי האבן זיך געראטעוועט און אנגעקומען אין און געבויט א ניי לעבן אין צפון אמעריקע, אזוי פיל איך לגבי מיינע חברים, מיר זענען אלע געקומען פון א מדבר, מיר זענען אנטלאפן. איטליכער פון אונז איז פון ערגעץ וואו אנטלאפן, און מיר האבן געזוכט א מקום מקלט, און די חברה איז געווען אונזער אויסגעבענקט לאנד, אונזער, מיר האבן געבויט אן אוטאפיש לעבן, אן אוטאפיע. דאס האט מען נאר געקענט טון אין א געוויסן מאמענט אין דער געשיכטע און אין א געוויסן עלטער, מיר זענען געווען זייער יונג, מיט אנהייב צוואנציגער יארן, און איך בין געבליבן נאענט מיט כמעט א העלפט פון דער גרופע פון יענער צייט.
און זייער אסאך פון זיי זענען גרויסע באקאנטע מענטשן אין די וועלט פון אידישע רעליגיע. וועגן דעם קען מען האבן נאך אינטערוויוען און נאך ביכער, איצטער וויל איך נאר ענדיגן מיט עפעס וואס איז לעצטנס געשען, נישט אזוי לעצטנס אבער אין די לעצטע צוויי יארן לאמיר זאגן, איז געווען א נייעס באריכט וועגן אן אנטדעקונג פון א א פעקל בילדער, קענט איר אביסל דערציילן וועגן די בילדער? אה יא, דאס איז געשען ערב פסח מיט אפאר חדשים צוריק, מיר האבן באקומען א בליץ בריוו פון דער ארכיוויסטקע אין ווילנע וואס איז די ארכיוויסטקע פון אידישן מוזיי, אז ס'האבן זיך אויסגעזוכט פאטאגראפיעס פון אן אומבאקאנטער ליטווישער משפחה, אן אלבום וואס האט זיי געראטעוועט פון קאוונער געטא, א פאטאגראף ריטשארד סקאופיעלד האט זיי געפונען אין קאוונע, און. זיי זענען געווארן, מען האט זיי סקאנירט און געשטעלט אויף פעיסבוק כדי מענטשן זאלן אים העלפן כאטש דעשיפרירן וואס עס שטייט געשריבן אויף די פאטא, אפשר וועט אימער זיך דערקענען, און די ארכיוויסטקע האט זיי דערקענט. ווי אזוי? ווייל זי האט געזען א דאקומענטארן פילם וואס איך האב געמאכט וועגן דער מאמע. דזשאש וואלעצקי האט דאס רעזשיסירט און איך האב אים צוגעשטעלט דעם מאטעריאל, ס'הייסט אבאס ווילנע, און איך האב, ס'איז א דאקומענטארער פילם וועגן דער מאמע'ס לידער, און אינעם פילם איז דא די אינטערוויוען וואס איך האב געמאכט מיט דער מאמע, און אויך פאטאגראפיעס פון אירע אלבומען וואס האבן זיך געדעקט. מיט די פאטאגראפיעס מען האט פון קאוונע. ווער איז דאס געווען? דאס איז מיין מומע אנא ווארשאווסקע, מיין מאמע'ס באליבסטע שוועסטער, וואס פונקט ווי די מאמע האט אפגעהיט איר אלבום פון ווילנער פאטאגראפיעס,

באלד דערקענט א גרויסן טייל פון די מענטשן ווייל דאס איז געווען דער זעלבער קרייז, איז מיט אפאר וואכן צוריק האט מען אונז אומגעקערט די בילדער. וואס איז געווען דער גורל פון אייער מומע?
זי איז אנגעקומען אין עסטאניע, דאס איז מען האט זי דעפארטירט אין אין דרײַ און פֿערציק טן יאר, און זי איז אנגעקומען אין א לאגער אין עסטאניע מיט איר מאן און מיט אירע צוויי טעכטער.
און וואס איז ווי אזוי האט מען געקענט ראטעווען די בילדער? וואס האט זי געטון און וואס איז געווארן מיט זיי אין די אלע צענדליגע יאר זינט דעמאלט. ווייזט אויס אז הארט פאר דער דעפארטאציע הא האט זי זיי איבער געגעבן צו א ליטווישער משפחה וואס האט געלעבט בשכינות ממש פזע דער געטא, צי זי האט זיי פערזענליך געקענט אדער נישט ווייס איך נישט, אבער די משפחה האט אפגעהיט. די בילדער במשך אלע יארן און זייערע קינדער נאך זיי, און איך מוז זאגן אז דאס אליין איז א גרויסער אויפטו, ווייל אין משך פון די סטאליניסטישע יארן און קאמוניזם און אלץ וואס איז געשען אינצווישן האבן זיי דאך געקענט פארברענען די בילדער, און ווער וואלט אפילו געוואוסט אז זיי און זיי האבן זיי דאס אפגעהיט, זיי האבן פארשטאנען אז דאס איז וויכטיג. ביז וואנען זיי האבן עס איבערגעגעבן אין די ריכטיגע הענט. וואונדערליך.
נו, איך וויל אייך באדאנקען זעהר, און עס וואלט געווען כדאי צו רעדן אפטער און לענגער, אבער האפנטליך אן אנדערש מאל. יא, איך הלוואי ווייטער נישט ערגער, לאמיר נאכאמאל כאפן א שמועס. אמן, א דאנק.